א גוטן טאג א ספאקלארי צוהערער, מען גייט בעזהש ה מסברח איבערגעבן א קורצע געדאנק אויף די פרשה, פרשת תזריע, פון די ליובאוויטשער רבי זצוקל הלייני, געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק כ ז, עמוד אַכט און אַכציק. אין די וואכדיגע פרשה רעדט מען פון דיני נגעים, א מענטש באקומט א נגע און ער ווערט טמא, אדער ער ווערט נשתמע, איז ווען ער באקומט א נגע, שטייט אין די פסוק, ובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים, און די כהן באקוקט די נגע, און נאכדעם זאגט ער אים צו ער איז טמא אדער איז טהור, אדער ער דארף אים פארשליסן פאר איין וואך, צוויי וואכן, ווענדט זיך אין אלע דינים פון די נגעים, אזוי ווי ס'שטייט אין די וואכדיגע פרשה. ס'דא אמאל א כהן וואס קען נישט אלע הלכות. ער איז טאקע א כהן, וואס דאס באקומט מען ווען מען ווערט געבוירן, אבער הלכות דארף מען קענען, איז די הלכה איז אז קען ער גיין צו א תלמיד חכם, דער תלמיד חכם קוקט אן די נגע, ער באטראכט עס, און ער קען אויך אלע הלכות נגעים, און ער זאגט פארן כהן צו עס איז טמא אדער עס איז נישט טמא, און דער כהן אבער דארף ארויסזאגן די ווערטער טמא, כדי אז דער מענטש זאל ווערן טמא. צו ס'איז דער כהן איז א מענטש וואס קען צו ער קען נישט, א קטן, א שוטה, אלעמאל ער איז דער וואס איז קובע אז ס'איז טמא, על פי וואס דער תלמיד חכם האט געזאגט. וואס לכאורה דארף מען פארשטיין, אויב סוף כל סוף איז דער תלמיד חכם דער וואס איז קובע צו ס'איז א נגע צו נישט? וואס פעלט אויס דער כהן זאל זאגן די ווארט טמא אדער זאגן אז ס'איז נישט טמא? וואס דארף איך האבן א כהן? וואס דארף איך צוקומען צו דער כהן? זאל דער תלמיד חכם קובע זיין און זאגן ס'איז א נגע און ממילא ביסטו טמא. וואס העלפט מיך די כהן? פארוואס דארף איך האבן א כהן? און אינטערעסאנט, דער דין איז נאר דא ביי מצורע. דאס מיינט אז עס האט עפעס א שייכות, עס איז פארבינדן ספעציעל מיט די ענין פון מצורע אז מען דארף האבן א כהן. נו, די ענטפער דערויף איז א מורא'דיגע ענטפער. ביי מצורע טרעפט מען אז ס'איז דא פארשידענע הלכות וויאזוי די מצורע דארף זיך אויפפירן בשעת ער איז טמא. איינע פון די הלכות, די דין איז, בדד יישב מחוץ למחנה מושבו, ער דארף זיצן אליינס אינדרויסן פון אלע דריי מחנות. און אפילו דארטן, בדד יישב, ער קען נישט זיצן מיט אנדערע טמא'נע מענטשן. ער דארף זיצן אליינס און אינגאנצן אפגעהאקט פון די אנדערע מענטשן, וואס די תוכן רוחני דערפון איז, אז טומאת מצורע איז אזא מין הארבע טומאה, אז דער טמא'נער מענטש איז אינגאנצן אויסגעשלאסן פון קדושה, אינגאנצן אויסגעשלאסן רחמנא לצלן פון האבן א שייכות צו ישראל גוי קדוש. זאגט אויף דעם די תורה, ווער קען פסק'נען אויף א צווייטע איד אז ער איז כאילו אויסגעשלאסן חס ושלום פון די מחנה קדושה? נאר א כהן. פארוואס? וואס איז א כהן אזוי ספעציעל? א כהן האט די אייבערשטער געגעבן א מצוה לברך את עמי ישראל באהבה. א כהן איז א איש החסד. ווען א כהן בענטשט ברכת כהנים מוז עס זיין באהבה, און אויב ס'פעלט באהבה איז ווי די אלטע רבי פסק'נט אין שולחן ערוך, על פי זוהר איז עס ממש א סכנה פארן כהן. איז דווקא א כהן וואס איז איש החסד, אויף אים פארלאזט זיך די תורה אז ער זאל קענען ארויסגעבן א פסק אויף א צווייטע איד מחוץ למחנה מושבו. וואס מ'קען דאס זען אביסל אין די פסוק אין פרשת שופטים, צום סוף פרשת שופטים ביי די פרשה פון עגלה ערופה, וואו זאגט די תורה אז ווער זאל צוגיין און זיך פארנעמען מיט די עגלה ערופה, ונגשי הכהנים בני לוי כי בם בחר השם אלקיך אבות לשרשו לברך בשם השם ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נוגה, ווי קומט דא אריין נוגה? יא, די אייבערשטער זאל געבן די תפקיד לשרצו לברך בשם השם, אבער וואס עפעס פירט די פסוק אויס ועל פיהם יהיה כל ריווח אל נוגע? אבער לויט ווי דו האט יעצט געזאגט איז זיך זייער גוט פארענטפערט, כדי ס'זאל קענען זיין על פיהם יהיה כל ריווח אל נוגע מוז זיין די ענין פון לברך בשם השם לברך את העם ישראל באהבה, און במילא וועגן דעם טאקע א כהן קען נישט פסק'נען לויט די הרגש, ער איז טאקע א איש החסד אבער ער קען נישט סתם ווייל די געפיל לאזט אים נישט ארויסווארפן א איד פון כלל ישראל במילא וועט ער זאגן אז ער איז נישט טמא, ס'מוז זיין געבויט אויף תורה, און במילא מוז מען צוקומען צו די תלמיד חכם וואס דער תלמיד חכם זאל טאקע קוקן און באקוקן אז אלס איז אויסגעהאלטן לויט די תורה, אבער סוף כל סוף כדי ארויסצוגעבן די פסק דין בפועל, מוז עס זיין דורך א כהן וואס איש החסד, וואס דווקא ער פילט די פולן הארבקייט פון אזא פסק דין אויף א צווייטע איד. וואס די הוראה דערפון איז, בשעת מען זעט רחמנא לצלן א נישט גוטע זאך ביי א צווייטע איד, ביז אז עס קוקט זיך אויס ביי אים אז יענער איז אין אזא מין שפלה מצב אז הוציא את עצמו מן הכלל, ער איז חס ושלום נישט ראוי צו זיין אין מחנה ישראל. זאגט די תורה אז אפילו א חכם גדול ובקי בכל התורה כולה, און לויט זיין שיקול הדעת און זיין דעת תורה איז יענער ראוי אז די פסק דין זאל זיין מחוץ למחנה מושבו, איז פאר ער גיבט ארויס אזא פסק דין אויף א צווייטע איד, דארף זיך גוט באטראכטן, ווי האלט איך מיט די מידה פון חסד און אהבת ישראל? און אויב ס'פעלט חס ושלום אין אמת'ע אהבת ישראל, האט ער נישט קיין רעכט ארויסצוגעבן אזא פסק דין אויף א צווייטע איד. ס'קען זיין אז זיין פסק דין שטאמט פון נישט קיין אמת'ע שיקול הדעת פון תורה, נאר פון נישט אויסגעארבעטע מידות. די תורה זאגט, די נגע אליין, נישט דאס איז וואס ס'מאכט די טומאה, נאר די פסק דין וואס די כהן זאגט, דער איש החסד זאגט, טמא אתה, דאס פועל'ט אז די מצורע זאל זיין טמא. קומט אויס אז דער וואס איז נישט קיין כהן, ער איז נישט קיין איש החסד, און ער פסק'נט אויף א צווייטע איד אז מחיסל און מאכן אים משוגע, זאגט ער שקר, במילא איז ער א מוציא שם רע. דאס איז די נטריי'קע פון מצורע. נישט נאר רעדט ער לשון הרע אויף א צווייטע איד, וואס אויף דעם קומט א נגע, נאר עס איז נאך ערגער, ער איז מוציא שם רע, ער זאגט א ליגנט אויף זיין חבר. איז אויב אזוי, וואס איז זיין תקנה? בו דוד יישב אין כסלו למחנה מושבו. ווילאנג ער וועט זיך נישט קענען איינגעוואוינען צו קוקן אויף א צווייטע איד מיט א גוט אויג, דארף ער זיך אפשיידן פון אנדערע אידן און נישט שטערן זיי מיט זיינע לשון הרע רייד און הוצאת שם רע. דווקא נאר ווען ער וועט זיך אויסאיילן פון דעם נגע איז ושב ורפא לו. און דורך א הנהגה פון אהבת ישראל אמיתית, און אן אופן פון אהבת חינם, איז דאס מבטל סיבות הגלות, וואס ווערט אנגערופן די צוריה אין מדרש, במילא קומט תיכף ומיד די גאולה אמיתית והשלימה דורך משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.